Kha kan theih bantukin ah thawngpang Chinram kong he pehtlai in cun Hakha CDF ah thil a cangmi pinah nizan tihni te ah Hakha CDF camp ah ralhrang nih a bomb a thlak i mipi ralkap pangah an nunnak liam cu bu. Thantlang kong kan theih Thantlang lei an nunnak liam i kan ralkap hna kong kan theih. Khampat kahdohnak lei ah nunnak liammi hna kong theih si senthang lei ah motor accident nakin bochanmi ralbawi ralkap pahnih nunnak liammi kan theih khati thongpang chia long te kha tu he kan theih tikah mipi cu kan thinlung a zawng a ngai hi lio ah hin online ah pakhat le pakhat he i dohnak i soiselnak bia tampi chim le rel le ṭial cio comment pek cio kha a sari le dothlennak kan rak tuahmi hi Chin miphun caah cun kan chuah sual ko lom hi maw ti hi ruah lo awk that lo caan a um tawn i zeisi hmanh ah kan thawngpang chimnak tu kan van pe ko hna lai i kha bantuk tete kha cu van let ta hna u silo atuah hin minong han kha India a tlong cang te pakhatnak bik ah president asi nu in India a tlong avoi ni nak ah president asi hnu ah China a tlong atu avoi thum nak ah zeiram thla ton ri lai kan ti sia chun Atu tlawn dingmi ram hi La-u ram si. La-u ram cu Southeast Asia ah ai tel vemi ram a si i kanmah bantuk ram sifak te ah a si nain Kawlram nak cun tampi an ṭhangcho an ṭha. Eh, La-u president sawmnak in July ni thum le ni nga khi a va tlawng lai. Zei ruang dah a sawm kan ti siah cun La-u-ram le Myanmar ram i pehtlaihnak kum sawm sarih tlinnak ah khan uh, lawmhnak tuah dingah khan mumah khan an sawmmi kha a si. Cucaah cu tu hi president a si hnu in a voi thumnak a pathumnak ram la-u a va tlawng lai. Dusa dusa tein uh, dik lo ning cang lo in thimnak a tuah kan ti. A phun phun in kan soisel ko bu a tu hi an ni cu an lung an rual le an lung an rual tikah cun uh, an dik lo an fel lo an tha lo an sual kan ti ko bua lung a rual mi na na chu ramdang nih rak hmuh ning ah hin bo chen ngam deuh an rak si ko rua tula u tlong sang lai jadi cha langterm ci dusa dusa te in diplomacy a min ong hlan choza ni hin hlo tlin nak an hmu ti kha thei ko si ro ko si Tua ku lawi an zuji kum nga a luan cang i an zuji nih khoika ram hmanh ah uh, official tein sawm le cohlan a si lo. Tahchunnak ah pehtlaihnak zung sasanji zung hiti bantuk hna cu ram cheukhat an cun uh, Timor East Timor ram nih an zuji hi ṭha tein uh, a cohlan te tha a piak hna. Cu te cu si i, cu lo paoh cu official tein Sawm le Kawlram mipi aiawhtu cozah tiah cohlan hi an tong kho lo. Cucu a ruang tampi um lai. Kum nga chung an zaun zo tikah atu cu hihi dothlennak tuahtu hna he mipi aiawh in cohlan awk tlakmi an si ti rua lo. Anmah lan mah na do, anmah lan mah na tu an na that, anmah lan mah an a soisel. Zei pipa chuahpi mi an ngeih ṭung lo ti kha an hmuh cang ruang a si lai cu. Amah atu hi mipi a that cuahmah mi le bom a thla cuahmah mi hi atu hi sawm a tong. A voi thumnak Law ram ah kal cang. Minung hlan ca cun thawngpang ṭha ngai si e. ASEAN i van thut ṭhan khawh nak ding le UN i vaya Kawl ram IO tu Myanmar ram IO tu cozah dir hmun i va thut ṭhan khawh ding khi an chun mangen pi pakhat si. Da tu cu dusa dusa in a van hlawhtling thluamah cang te. Mi hi ṭha tein ka rak chim cangmi kha thimnak a tuah hlan ah thimnak hi a tuah khawh si ahcun a zeitin hmanh ah tei hi a har cang lai. A dik zong dik lo zong ah zeitin paoh in a tuah hmanh ah thimnak nih a kaimi cozah ka si ti hi vawleipi theih in hrokhrawl zong hrokhrawl lo zong a phunphun in a langhter lai i khani khan duhsah duhsah tein dotla cozah ser ti lai ti hi mah hlan ka phawt khi ta an voi tampi ka rak chim cang. Cucacun thimnak kha kan rak kham khawh lo ding kan rak kham khawh kham khawh kha a biapi tuk mi rak si kan rak kham khawh lo caah khan mu ati tu dir hmun i kan phan an phan kho le kawlram president Trump cu Trump khat ah kum nga a si fawn le a sau ngai cu tukum khat man tling rih lo kum li ai du rih tukum khat man tling rih lo kum li le cheu hrawng ai du rih cu hi kum li le cheu chungah hin atu nak tampi a ṭhangcho lai maw a hlawhtlinnak a hmu lai maw nan ruahnak nan hmuh ning rak chim cio te tuah comment ah ma cucu a si i mapi dothlemnak tuahtu hna ca lei ah thawngpang chia ama ongte cozah ca cun thawngpang ṭha pakhat si lai cu te president a si hnu ah ram thumnak a voi thumnak la uram a tlong lai timi te kha pakhatnak kha avan nan hrawm hna ka duh mi si cu lio ah cun zeidah a cang hoi kan ti si ahcun mungzu ah anzuji ralkap anmah le anmah an i kapi ralkap panga tal in minung pasarih an thi panga he pitu lungchung ji taphoih timi pawl an si pahnih he mipi an si mah hi zunthla nikul nikua ah thil a cangmi si anzuji nih cun

hi hna phun hi karlak ah hin remlonak le theihthiamlonak cu um dawh si asinain thil hi fiang tein kan thei rih lo le atu hi kan hlathlai cu amah lio cu a si ti kha anzuji nih cun an chim tiah Myanmar nau nih a tial anzuji kha kan thei ko atu hrawng hi bantuk thil a cang kho tak amah le anmah na kap thul ana tlai thul anman akan vaivon vialti kho si tu hi anzuji kan rak zum tuk hna le anzuji dir cang ka te anzuji he tha dare kan tuan lai tia na tlak na angei masatu Chin miphun kan sinapsi an e. Mu. An rak se tu cu kan rak i bochan sual na na sual ngamo ti kha ro lok tha ti lo. An mal an ma tu ti he an do khim na kap khim le na vua khim ve le tu he belo te tak kan si chang. An bai buan tuk chang tu. Pitu lung chung yi tem phoi ti mi cu PDF an silo na in an um na khua la ram sang la veng cha him nak ala tu an si. Cheu kan cu an zuji tang ah ṭha te ai pehtlai mi zong an um, an zuji ai pehtlai lo mah dir te dir mi zong kha an um ve. A chei tua ku lo PDF te jin ne an va ka hna i pitu lung chung te poi panga an thi chu. Cun khua mi pahnih an thi an dihlak minung pasarih. Mah lama ral hrang kan do ti le oi mah lama ika lan tu bantukan nunnak ilak chu zeinda o zeinda an ruang ha ka kharu abak khe har a chung thil chu kan va thei thu lo na kan mu a leng lei hmuh ning ah khan chun a lung a nuam lo tak tak ka si zun thlan kul le ni ruk zong ah khan jim ma pin khean ta jin ta ta jim hu kha deve akutang pa ne bianel na aka la nunak yam hoi khumu anju ji atu kum chung he anju ji tangir pdf pol pakhat pakhat na ka he tam tak ana tlai ana tlai thul ana kap thul ana phunphun in khe an mah len ma khi mu an da tu leo khat lai kam chun ong te chawza chu he si kho cha rak zuam le bom in bom ma kan thak thul khat lai ram dang avatong thul phun phun i pha zo kon ni chan lung na rol tika khan that lo nak lei zong ana pha zo that nak lei zong ana pha zo khat lai ya chun ngar ranum ngai ngar ranum ngai ti karo kan ma mi pir kap na len pidau than nak tu tu na zong hi tha te in ilung rol u si lo amah nakin awngte nakin ramdang zong nih Tuluk zong nih India zong nih pehtlaih deuh ding le uh, rian tuanti deuh ding ah an kan thim lai ti khi ruahchan nakin pi arakum an ju dir ka khan Dr. Sasatin han nih Federal Army kan shan lai ju kha bang an ban sim chiu lama pi kha ka thar tho to pakhat hi lakah pakhat hnu pakhat in an ziam vima e tu hi NUG i Biakam pawl cu a tlingmi nakan a tling lomi a tam deuh tu tiang ahcun mu le an bia pawl an cu hruaitu pawl nih interview ah siseh press conference la phun phun an rak chimmi bia pawl kha van zoh pakhat nu pakhat man zoh than lebang tikah khan cun a chim lawng an chim i a tak an tuh lomi kha a rak tam tuk atak an tuah lomi a rak tam ti kha hmuh khawh a si cun a si kho lo ti an theih komi zong kha mipi lungthawhnak ah khan an rak chim se sawhmi a rak tam tuk fawn keimah ka rak ruah bakmi cu NUG nih hin Kawlram pumpi huap in cozah hi a van ser lai i parallel cozah timi sin pian a suya ti mi kha mu mai an juji nih avan ser lai i ralkap avan sa cu ralkap ahcun tlangcung hriam tlai phu he anmah kawli phu nih phon ralkap an van ser lai i KIA nih hin commander in chief an tuan lai i cu chung ahcun adang dang pawl vialte kha one army ngangai a si rih lo hmanh ah cu KIA nih ruk KIA ralbawi hruainak tangah khan biatak tin dothlan an rak tuah lai ti kha kan rak tuak mi le kan rak zumh mi kha a rak si Qazakhstan nih Federal Army kan ser lai van ti hrawng lengmang cu vei cu Federal Army kan ser lai i hriamnam cu ruah sur in sur lai ti arak chim ka hrong thakha cu kan rak lung arak tho tuk le mah vialte kha pakhatnak an si kho lo ti an theih ko nain mipi sinah bia an rak kammi a tam tuk cun mipi sinah tuah ding ti a si kho komi zong bia an kammi kha a tak ah an tuah lomi zong kha a rak tam cucah an juji cu zeitluk in kan rem lai an ti hmanh ah an rem kho ti lo ke a chung te tak an rem kho lo a liang lai kan rem cu bantuk bantuk kan tuah ti an then nim pa len kom han se lo a system te tak kha an rem kho lo ti kha fiang te an hmu kho si e khe tu zau ko amal an ma na kap khim chang an ma lan ma an dau khim chang Hi bantuk puar zeitin dah minung han ralkap cu kan tei khawh lai. Hi bantuk ruah ah hin a tha cu a chia ngaingai ko. Uh, zeiti bantuk ok lah kan thei ve fan lo te khama vial kha ko ram kong ah cun van si se lo dang ah kan van kal hna lai uh, Lebanon kong kha ka van chim ta lai te a ruang cu uh, Lebanon kong khan zan van kan chim te ti um le Lebanon le Israel kha kan hnulei te ah khan zu asa US tlangtlaknak le theihpinak in remdaihnak kha te an tuah nan kan i fian ding cu Lebanon hi remnak an tuah nain Hezbollah hi remnak an tuahmi si lo Lebanon hi remnak an tuahmi ah khan Lebanon eh, ni Lebanon ni khan aram chung omi Hezbollah kha hriamnam chiah dih ding khan a tawlrel lai tuan ho alak lai ti si cun atu Lebanon ne an control mi Southern Lebanon leikap vialte khi Lebanon ralkap nih khan security an lak lai hi ti bantuk te hna tel cun Israel ralkap pawl kha Lebanon an chuak dih lai hi ti bantuk te hna kha a um asinain maka kha kan fian ding ah a biapi mi cu Lebanon cozah he an tuah mi si Israel nih a kah lengmang mi Hezbollah ralhrang he remnak an tuah mi a si lo maka remnak kha min an thut cang ko na Hezbollah ne khan alung atling ne mam la ke ma he zeihman kai pe kai lo ti cang Cucacun Israel nih a dohmi cu Lebanon cozah kha a si lo, Lebanon ralkap kha a si lo i Hezbollah kha a dohmi a si tikah. Cu Hezbollah kha Lebanon cozah nih a control kho fawn lo, zeitihmanh a ti kho fawn lo i Hezbollah hi remnak tuah lo, amah Lebanon cozah i remnak tuah kha zei pipa khi mu ai dangmi khi um ai thlengmi khi um lem la ti khi ka zum lo. Ka le tu Israel vaya ka ko yunji pa nih zeidah a sim? Iren siseh, Hezbollah siseh a herh ahcun atu ah a herh, a herh ti ahcun chikkhat tote kah ding in timhcia kan si peng ti. Remnak kan tuah timi khi a leng lei zoh dawhnak men khi mu a rak si ko chong ai. An chung ahcun i kah ding le i doh ding timi khi an i benh tuk cio. Cucacun Middle East ram pawl i pakhat le pakhat daihnak kan ser timi khi cu zumh tuk ding khi a si lem lo zingkan ser zan lei a rawk khomi lawng te khi a rak si zeirong dah bible bible kan zoh tikah khan ke ampi le ampu chan hrim khan a rak i doh mi le a rak i ral mi vlei dong tiang ai doh ding le ai ral ding miphun kha an rak si hrim hrim cu ca cun cakhat cu an dai khomen cakhat cu remnak an ser khomen sau angu lai lo an buai peng ko lai Cuca middle east ram ah khin zeitik hmanh ah daihnak um la lo i democracy uknak zong um kho lai lo cu vawlei dongh tiang US zong nih hin middle east ram ah democracy ram kan ser lai ti vetan hna ser lai zeitik hmanh ah thlamtling phun lo si kho fan middle east ke kan holei i kan hoi pa patrick valian uk ne archim bantuk khan middle east cu democracy hin tlak lo e arak chim mi kha badi ka ngai Cucu si Lebanon le Israel kong cu mu mahte kha toifiannak te khan van hrom hna ka duhmi si kha nihin ah khan US Supreme Court nih biachahnak pathum a biapi ngaingai mi an tuah ṭhan mi um i cu kong cu kan van van chim lai Supreme Court hi na zan ah ka chim bantuk khan biaceihtu pakua an si Trump khi a cah Trump khen ngai ve e ta chunnak ah kum khat chung a siang kai chan ko ram ah cun zun thla in zunthlan an kai an thok an thok le hmai kum February thla mo mat thla mo siang khar chumu kum khata thlakua chung siang ngai khaban tuk khan US Supreme Court zong hi tham khan ngai ve rian tuan chan le din chan khan ngai e tham hi October zat khat nak October zat khat na ke Sunday a thaizing Monday bakhin an thok peng mi si tam ke Supreme Court tam hi mu cucu a foinak sun autu bar khi an thok i zun thla ni som thum le ni ni som thum i zun thla adok ni he mei hi an tam adok ni se zun october an tho ke zun thla a dong te july august september thla thum hi din chan an ngai ve hi din chan ti mi hen abepi te tak mi chai ding le vai ding a khan ding um lo wa khan chun hi thla thum hi hi supreme court minung pakwa pol ke an din an du le khual hna an tlawng cu phunphun an hei to ve la chite asinain a biapi taktak mi ceih lo awk a tha lomi thilum siah khan cun kha chung zong an ceih ṭhiam ti si le October an van tho ke mah hlan chung vialte kha October October and November December cun January February March April mah mah chung he thil Supreme Court a phan mi biacaih ding le case vialte kha ceihmainak i elnak hati bantuk pawl kha mu zohfelnak zohfiannak hrilhfiahnak hati bantuk pawl kha an tu an tua i meithla le zun thla chungah hin biakhiahnak taktak hi supreme court nih hin a tuah don le thonghni le kulanga kuluruk supreme court tam i a tam khatnak i a donghnak bik zun thla ni sawm thum ah hin Supreme Court nih a biapi ngaingaimi biakhiahnak pathum a tuahmi a um. Cucu zeidah si kan ti siah cun a pakhatnak bik ah President Trump nih President a tuan ka an i khatnak ni i executive order President nawlngeihnak in a chuahmi Birthright citizenship US ram chungah a chuakmi papoh cu zei bantuk minung an si hmanh ah US rammi an si ti i American Constitution a voi hleilinak remmi mu 14 amendment ah khan ai telmi phunglam kha President Trump nih sun hi kan ram security caah ṭihnung a si hihi a ṭha lo cucaah cun hi kan donghter ding si ti kha executive order kha a rak chuah mah chuami kha tu Supreme Court nih an zoh an zoh than tikah phung le lam he an zoh an zoh ti tikah khan ni suan June thla ni sawmthum ni hin na khan hi cu US constitution he ai tlakmi a si lo a ti caah an hnon biak President Trump cu a thin har ngai ngai le amah bantukin i birthright citizenship timi doktor a duhmi zong kha mu minung tampi an rak um ve hi chungah hin minung paruk nih donghtar khi an duh lo minung pathum nih donghtar an duh tam deuh nih donghtar kha an duh lo caah hi birthright citizenship hi supreme court nih nawl a onhmi a si i mah tining a kal rih lai tinak kha si a sullam cu nau na pawi i cu nak na poi chu zu asan rak tong nan na poi le zu asan rak tong e chakhat te tourism mo visit kan ma rak tong mi na sim hna zu na um chunga now na hrin now na ngai sual sia chun chu chu zu ram mi citizenship kha direct an asi chop khat kha chan cha ila ken uh, China in se se India in se se ke uh, Muslim ram na in se se chun baya South America North America ram tampi in mum kha kha an van ra le ka zon nau an nei nau an nei nau nei chang cun an avei kha an fa kha US citizen asi chang le an fa US citizen asi chang ah khan cun an fa kha umpi hau an fa kha zau khan hau ma chak an ma zong khatung ti lo zuan tha anum thai ve chang ma te khan me de khai an nga footstep an nga ma chu chum na huat tak tak mi atam khan rak tuan lio zong ah khan an fale cu citizen asinain an nu le an pa si lomi tampi a rak ṭhawl hna ruangah dawtah ngei lo e ti an rak soisel tuk nak kha nu nu le fa mitthli hi a ṭhan na ti an rak soisel tuk nak kha a ruang si cu mah pawl kha chan ṭhan a lak ciam mam e US ah um khawhnak asiloah zuat rammi si khawhnak ding kha fawi tuk in ramdangmi nih khan an hman e ti cucah cun mah khan mi ṭha zong tampi ummi mi ṭhalo zong tampi um ve caah mah ba dai citizenship hi kan donghter ding a si ti kha Trump le a hawile cheukhat nih cu an ti lemang mi kha a si cucu Supreme Court nih khan an ceih tikah American Constitution 14 amendment ah khan a onhmi a si caah hi cu president executive a chuahmi hi phungning lo a si American phunghrampi he ai kalh an ti caah khan an an hlawnpiakmi kha a si vawleicung ah hin unconditional a ruang khi zeihmanh tu zuat bantuk kan mu in Bandai citizenship a cohlangmi hi ram som thum leng an um unconditional timi cu zei bantuk a si hman ah khan zuat a chuakmi pun cu ram si lai cun conditional timi pakhat um than cu cu a nu le a pa maw ama a dir hmun maw tha tein zoh hnu ah hi USA a chuahnak ram ah hin um lo awk a ṭha lomi dirhmun si ahcun US citizen pekmi pawl kha an si. A fuan ah amah a dirhmun kha zohta hnu ah ṭhaten zohta hnu ah khan a herh si le US citizen kha an pek. Cu Australia hiti bantuk cu Zurub ram hiti bantuk pawl kha mu an sin ha e. Cu chung ahcun Bada citizenship a cohlang bak lomi zong kha anum ve. Ram cheu khat ahcun a nu citizen a si lai, a pa citizen a si lai, timi bantuk zong kha an um fawn makhakha si zu ase unconditional in barkai citizenship hi a cohlangmi ram a si e mahi hi a thatnak zong um ve banto a that lonak ti nunnak zong kha tampi a rak um ve le cu tu hi president trump nih cun a chimmi cu atu ah hin a khi ka te a thu social akan mu avan tial mi cun supreme court nih makha kha kan hon piak man hna se law congress a han foi te in ma kong hi kan tuah khawh ṭhiam ti kha a chim a sullam cu Supreme Court nih a hnon piak cang ko nain hi kong ahcun ka dai lai lo ka ngol lai lo Congress Congress uh, bei in hmang in hi kong ka cawlcang rih lai ti si sinai ah Republican an control House ah Republican an control caah Congress zong ah hin tam deuh cu Republican an si mu le cucahcun vai ah zuat ram chung luhnak ding ah hin Congress nih hin biatak tein phihkhamnak phunglam kha a chuah khawh ve. Tachunnak ah nau nau a pawi liomi zuat um chung nau a ngei kho dingmi hei ti bantuk pawl hna cu zuat ram chung luh rih lo ding in kham khawhnak khamnak nawl khamnak phung hei ti bantuk mu vaya han congress nin foi te in pass kho mi si e chu bantuk sun student visa arami mo asilawa business visa arami mo ma na pol kha US na wan ngai tika fan ngai tika ka an fa pol kha direct an US citizen silo in kham kho nak phung kham nak phung lam pol kha congress ni hin an tu kho ve ti se asina en chu congress an tu mi pa po chu US phung ram pi kha akat lai lo ti se Zuas phunghrampi kalh lo an Congress nih hin kha bantuk pawl tuah khawhmi cu ngei ve. Asina zu phunghrampi a kalh papoh ahcun makha kha a ngah lo. Ticu pakhat. Cun Congress le Senate le Senate le House hi font khan Congress nih khan an cei lai i hi US phunghrampi the 14 amendment a voi hleili nak remmi i but right citizenship timi hi hlonh cang ding si hman ti lo ding si remh ding si heti bantuk kha congress i a kaimi congress ai telmi tam deuh nih an lung a tlin si ahcun mah zuat constitution pi hi a remh khawh thiam cu si cu mah lei khan congress nih khan a remh khawh mi hi hi but right citizenship timi hi mu dongter khawh mi thiam si sina mah kha process kha avarau deuh kho Cun zuata state som nga um i si state som nga chungah hin state som thum le pariat nih hi constitution ai telmi birth right citizenship hi a tha lo hlonh cang ding si ti ahcun cu cu congress in a ceih a ceih thiam lai i maka kha an rem khawh mi ka si mata khan tu supreme court a supreme court an hon piak mi kha tu hi congress hmang khan president batak te kha kalpi than cho ai tim e timi te khamu i kha be pi ngai ngai mi a be cha nak ni hin an tuwa mi kha pakhat nak sa pan hi nak an tuwa mi chu nu pa a si nain nu ai thlengmi nu a si nain pa ai thlengmi pawl kha vaya lentecelhnak ah an tel kho ti lai lo lentecelh an tel kho ti lai lo ti duhmi cu pa a si nain nu ai thlengmi kha nu lentecelhnak ah i tel ti hlah seh nu a si nain pa ai thlengmi kha pa lentecelhnak i tel ti hlah seh makha kha nihin ah khan vaya Supreme Court nih khan biachahnak a tuahmi pakhat a biapi ngaimi si. President Trump nih zu asa cun vai hi gender timi hi pahnih lawng um cu nu le pa si ko ti a ti lamang mi kha nihin ah Supreme Court nih khan a cohlan piak cu cu hlawhtlinnak a hmumi pakhat a si ve khat lei ah cun budai citizenship kha kham piak man hlon hon piak man na se lo hi ama a chuah pi mi mu executive order a chuah mi kha Supreme Court a cohlan mi zong kham len ve ko atu bantukin vai pawl kha nu le nupa ai thlengmi ti bantuk pawl pa nu a sinah pa sinah nu bantuk ummi pawl lente cu nu lente celhnak hna an vai tel tikah cun thaizang khan dang thok sang cu cak ha dik lo ti kha an rak republican pawl nih khan an dohmi kha si le nihin ah supreme court nih khan hi cu a dikmi si nu a sinan pa ai thlengmi pa lente celhnak i tel ti hlah seh pa a sinan nu ai thlengmi nu lente celhnak ah thleng ti hlah seh i tel ti hlah seh timi kha supreme court bak nih khan cohlannak le fehternak khan hi nak khan an tuahmi a pahnihnak si a pathumnak kha zei bantuk dah an tuah kan ti sia chun pathumnak he democrat lei nih an chuahpimi vai si bia si cu politician pawl nih hin thimnak thimnak an cu tikah tangka an hmanmi hi rikhi apiak kum se ti si thimnak na cuh tikah khan minung pakhat nih hin one million lawng hmang seh two million lawng hmang seh ti khan biakhiah piak rikhiah piak ning kha um seh ti kha democrat lei nih khan an chuahpimi bia kha supreme court a phan supreme court an cei tikah hi cu vaya a harnak kum lo vaya a hmang khomi nih cun a duh le tampi zong hmang ko se a hmang kholomi nih cun a hman khawh tok hmang ko se ti kha supreme court nih khan biachahnak kha an tuah piakmi se le cu caah tutan ni a voi khat a kum khatnak thong hnih kulanga kuloruk chung i Supreme Court tam chungah biakhiahnak an tuahmi ahhin Trump nih a duhmi a duh nain Supreme Court nih an hnawnpiak zong zeimazat um nain tam deuh cu Trump nih executive order a rak chuahmi kha tam deuh cu Supreme Court nih hin an cohlanmi usih a dih la khan cohlan awk cu ṭha ve lo cu tam deuh a cohlan tuah awk cun Trump caah hlawh tlinnak a si ko ti kha cu hmuh khawh a si le mah te kha nihin tutan cun van i hrawm khawhmi si seh law e kan bia zong kha van sau pah cang le tu chungah cun Supreme Court i minung pakhat nih zeitindah ti kan ti siah cun mu hika hin Justice Clarence Thomas nih a chim vemi pakhat cu hihi Supreme Court chung i Justice khasimu pakua cung ah ai telmi pakhat khi a si. Birthright citizenship nih hin American rammi sinak citizenship hi a men ngeihnak a zorter. Men ngei lo bantukin a tuah te. The values A sullam cu fawi tuk in US citizen kha an si hna tikah tangka zong zeihmanh liam lo zeihmanh zong a tuah a herhmi pawl kha tuah lo in a chuahmi citizenship kan pek hna tikah khan US citizenship hi birthright nih hin amen ngeihnak le a sunlawinak kha a zorter e ti kha a lungtlin lonak kha mu atu hi media khan a van chim ve mi khi si kan cuma vial kha van si se law ka thin damnak pek sun next video ah thawngpang thar he tong than halai nan dirak sun chamang than ha u